kan cover sak anga hei professional tunah hian kan khawtlang hruaitute ah thahnem ngaihna zarah tukverhni hian an ruai dawn a ni a zoom hnai over hrih loh mawngah ka channel ah hian zamawrawngkai leh tawngkam mawilo hi hman hi ka duhloh hrim hrima tihte kha. Youtube te ka han siam tlak ah chuan in ka duh lo ta a ni kei chuan hlim na te mi chhiat na ngawr ngawr ka la lo va chu tih rual chuan khawtlang atan a thil pawimawh leh mi hlim na eng mah hi comedy ka ni a comedian sal sat a tel lem lo na tih te kha thuma hruai ah ka rawn dah lawk a ni hei vawinia khi tak i professional kan ho tu ten an ruai mek a mar ah chu kei camera man hi zei vak lo hi ka ni a nghalawm dawn mek a ni khi. tunah a inpuah chah mek a khi lai khi khi ni lai pek hi u chang ang maiin a bet chho rei rei dawn a chu chu kan lo vlog sak leh dawn a ni an hneh saw khawp mai a khi kan cover zel turah ngai ila a che dawn lo a uluk deuhin umm tunah khian a bat hnuk te a bat mek a aw khi ta khi khi Aa khai Khawtlang Tuna kan eng hi a pawimawh si a helai kan thingkung tlan sawma rahna hi kan buaipui muk kungah lawn mek a khi muk kungah lawn mek a Boy Pui. Lo chhawm mek a ni. Kan zoom deuh hlek a, zoom lo ta ila khi a sang khawp mai. Light hi a paw deuh raih mai a, chuan ni hi a sa deuh ngei ania kan camera hi ngai tak a rawh hi chu. Nawn chho leh mek a zoom hnai leh loh loh maw a en tu te tan a a khawi lai nge khi lai khi amah a tih te kha awm thei ta a. lawn chho zel a ni international ngat in tunah hian an bei mek a ni a professional hemi khawtlang sawitu te hian an ruai a an zumsa an zumsa tawh khi sang khawp mai a.

a luanna khi sang khawp mai a khi kan hmu thiam awm kan hmu thiam tur a ngai ila a hnuai tang hian tihianin a luanna hi kan hriat theih dan tawh chuan san leh sanno chhu ti hian mawng chak in kan ti thlang a hei hei heta tang hian kho kho kho. Khua khutah khu kawngpui hi chu hei helai hi a ni ta hei aw hei hi kawngpui a nia heng kan ti chho leh ang a khi khi khi ta khi khi khilai hian a second man pahnihin a awm a a hnuaiah helai a a thuang hnihna vei lam hi a lawn na a ni ta hetah vei lam side ah hian tih khian khi laiah khian a awm ta a ni aw thla kha kan hriat thiam dan turin ka rawn-- vlog zuai dawn a ni e vlog zuai ni tuna hi a han thlir mek ang a an comment em em kut pawh a awm lo va. an kawt tlang khuai duter hi ka dawr kawtah an thu thup mai a helmet a khum va mai a.

professional ang nia ani nain a pheikhawk pawh han rah in a bet chat chat thei an pheikhawk hun khi. an ṭhui pawh hi a ten a vang vang a a hneh khawp mai. tuna an tih lai tak hi den lai tak chu nia he lamah in a awm sia hei hi in a nia kawngkawi lai ni bawk si a maw. A den khawp a maw? Professional lo tan chuan han tih mai kha. Aw. Lock. Ka nang hlauh mai a hei. Ka thlen rual chen an lo. Helai an hiam zawk hian lo kit tawh a ni min an kih vang kha. Lawn sang khawp mai a. Ka tin tuah mek a ni. Zoom hmaisak leh dawn chho a nia khi in hmuh chian duh chuan kei hian kan zoom hnai leng a khi. Tilai hi amah kha chu a ni ta khi. Tlem a lawn belh a zoom. Pathian heta kan zoom leh vak lo mai anga khi kan hmuh theih loh tur chuan Pathian heta ang a a la hmuh nawm chiah lo va a hmuh nawm dawn tan a tirualin kawngkal te in lo hmuh duh tak hian hei he tin kan langa hei. kawngah hian hei kawngpuia hian an kal dur dur a helai sawn tui khur kha a ni a darman tui khur kha kawngpui kha a ni a hei khi lai khi second man an thian te pathum an awm a ni khi khi lai khi khi khum hnuaiah khian. tuna kan lak taka khi a lawn tu ber khi i ni chho a khi ta kha ni khi khi ta sang khawp mai ni tih i camera ah hian i ti zawng a lak hi ngai a nia lak zel a ngai kan kam tawp ang a danger ve em a tlak loh theih loh transformer tluahna tur a nia helai kan veng din thar tuikuan dawr tui veng thar extend na transformer te dahna tur a nia. Tunlai hian kan current hi thim zung ve a, aw tlang khawt duh tan thei tawp an chhuah chuti rual in fire lam ah electric lam hi an thei tawp an chhuah bawk a, umm mihring changkah na ah hian current hi load hi a lo sang thin a, kan current hman a tam tawh si a, ho mai mai a current hman te hi, ah kan chin loh te pawh tha in ka hria hei kan current load hi a sang a. Karen hi a nihna taka kan hman a ngai tihte pawh kha ka rawn sawi ve mai mai a ni. Hring mekah.

an muthiam tur ang a ila an zoom nghal tawh lo a zoom nghal theih tauh a khi khi ta khi a ni ta khi sang khawp mai a khi thlung mek a ni cheng sawi nge a tih dawn chian in kan hre lo professional lawn mek professional hi chu. an lo an lo zei deuh a ni e a then khawp mai a lawn na a rawn tlak na tur te hi han thlir chuan a san dan hi kan han la hla leh lawk ang a hei a tlak na tur hi hekhin nan-- hetah khu tah khu tah hetah kawngpui aw khu laia tla tur khu nia khaw aw a lo a rawn ti tla der mai khi a awh sam ten aw then lul lui mai le hei a kuai der mai an thiam hle mai khi hrui in an ni chu ti uai thlap mai a aw eee khi. lo awm tur pawh awm hmel lo e khi ti khian khi a rawn ta riai riai mai a ni kawngpui ah hi puier a awm bawk si a tuna puier leh kawngpui kha helai hi a ni ta a eh thu ti lai thu a ni ta a an uai riai riai mai a kut kan hmu thiam ang a khi. Tilai khi ni a, uai riai riai maiin an kit a, tha va tha mual thlak e, officer lam nge nge chu hei eh ai ya kawngpuiah te khaw an en a, khua hi a dur deuh a. hei aaa kawngpuia thleng ta der mai a kawngpuia te hian an lo ni dangin an lo pan mai a zoom a ngaihsak ang che vang a a tluk lai pawh kha ri pawh awm ang lo a. sawsawni ta. Chu ta riai riai mai a ni. keng che lawk ang he lam hi kan la lawk ang chaw he lam hi kawngpui lam kha nen kan dawr awmna lai kha helai hi a ni ta. Heta hian hei kan hotu te heta hian thu vek a saw lai saw kan fawk nghal zuai ang aw hah teh kha a ni a kan kha chu an han chep hi chuanin dik hi zaih mai lo. An thlir thup mai hei.

Eee takin thu kawngpuia mi pu an hlawi mek a cheng saw in umm tih loh lai kha a awm mai thei a an tam tawk sikul hi an kal a hei kem high school te frame te an kal mek a ni. kan veng hian vanram step kan nei ve tlat mai a hei sawi lo thei lo a hei hi a thui khawp a step zahnih sawm sarih pali a ni a step hi kan chhiar thlap tawh a khitah. kawng chhak lamah temple road kha a ni a chief minister pu zoram sangliana awm pawhin thlangah khan a chhuak a a thil te kha ka rawn sawi step hi lo la khelh lo tan tunah hian an bei mek pawh a ni zo chak ngei mai. Hmeh sawh khawp mai hei. An tan, an bike danah chuan hlauhawm loh khawp mai a. School naupang hian an kal mek a hei dar riat leh li hnih a nia kem high school leh frame . te an ni a pakhat hi an school hming kha ka theih ngei daih mai a. Life ami. Life lo mai. Eh, ka ti e life amu ti. Life lo e. Life kha chu a bu a ngai hran lo mai. live lo ang vlog pangai in ti mai mai ang ka ti ka rawn nang hram a helai hi ka nang lo a ani min an ti tu la kha an hne so nge mai te an hne so le tuk

a hnuai lam ringawt kan lo la chung chung pa chung khian in lo la rawh ti che leh lawk ang chung lam khian lo ngawi reng in lo thlak a a chung lam khi eng ngaw reng khi. Chu riai riai mai la khi. A rik pawh khi ri lo rer e, an ara te khi. Chem nge a hman ara pawh hre lo. A chu riai riai zel mai ni khi. A khai. Professional nge nge chu an sia khawp mai tur a ngai ang khi le. Aw khi ta khi khi. An zoom lutuk a, zoom vak lo kha zawk ila ti khan a fuh zawk ang ka ti a, chhim deuh em che luih luih mai aww tla leh ta tla leh ta ria khai leh nulh mai le thlen nulh. Mai a ti. Aw aw aw. An zia thlung nghet tlat mai ni. Ti hian a rawn uai leh riai riai a hei heta hi hei. Aa khaia. Thlamuan thlak ve khaia. Aa professional nge nge chu hei. Ai ai ai. A kih lai pawh kan hre lo a ri hi chutiang vel chu nia khu kawngpuia khu eeii kawngpuia khu chhek leh daih tawh mai ni an san san nen. A awmna chu khi then luih luih tawh a. A hmuhnawm tur pawn a hmuhnawm loh zawk alawm a leh hnehsawh leh lutuk a an khi a ri rui rui tur kha a awm lo a khi khi ti lai khi khi khi khi lai khi khi a kawlh deuh rui tawh ta ni amah chu khi pakhat khi zoom hnai ang engtin nge a beih mek dan khi. hi a thlung leh phawt thlung leh melh melh tawh khi ngawi rangin a rawn tliak leh mai dawn a thlung leh melh melh mai a a sang khawp a engtiang in nge khi khi a tih leh aw tih mai tur khi a ni ve a khi kan hmu thiam tur ang ngai la khi khi a thlung leh melh melh tawh a hung zo der tawh mai leh nghal a Hnuai lamah hian Senghawi hnan thawkah chu tih rual chhan khi khi a rawn thlung leh tawh si a, kan in ring hman meuh lo ni. Thlung leh mek a.

Hung leh mai mel a Hma bak hi kung khatan a nei ta hei a bul a hi. an heh sawh lutuk a a danger ve teh reng reng. zoom hnai sak ang chauh anga hrilh hian a rawn ti tliak leh mai dawn a ri miah lohin.

tuna kan thlir hi a lawn ber khi hming a nia an rawn hming an a thlak mek a thlak zel a ti hian hetah thian te an lo hnuai lam a an lo seng hawi hnah an lo thawk zel a cheng saw nen a chem khi a rang deuh a nia a hring khawp mai a khi aww. i thu leh ta e tlat mai in a hei a tang leh raih mai a ni helai hming a khian in a rawn thlung sa in a rawn kip zung zung mai a. thingkung professional an ni a thingkung kip deuh deuh te kan nei ni chuan hei-- a thei hram chuan in expert kan tia then chuan professional kan tia lam dan hi an ang lova khatiang ang kha a rawih khi a lo fuh ni ber in a lang ta a hei an awlsam em em mai a an khawpa hlauhawm pawh kha-- ti hi an ni an ti zung zung mai a khlai te kha nakhin ah hmun dang dang ah te eng emaw thingkung thlak ngai hmun hloh awm loh deuh ang te current hrui vuak loh awm ang chiang ah te pawh ni se mi hi--

tih eng lutuk em hianin kawngpuia rawn thleng ta leh ber a tawh mai a

a lawn a lawn a kik thlak pawlh ti ti tawh a. Zoom hnai sak leh rawh dawn thin ila a fiah lo em ni. pawn khi a phel leh mek a. Tawn leh mek mai in khi a phel a tunah tawn leh dawn a.

a nuam tlang thin e thiante ho nei hian keng kan ri bawr bawr a kan a hotu te kan hruaitu te a tlang hruai tu te nen kan in ngam hei an in siam a tian ri bawr bawr mai a ni tih a ri chu umm a pa chhan te hi mi tlawm ngai deuh a nia hma lo thlak tu kha kan sawi kha engmah amah lamah

tunah hian chiang saw hi lei atangin ti hian an in pass a hei kut a kut pawh a khai tho mek a nia lei lam hi chu hmun het atang hianin kawngpui atang hian ti hian an pass a.

Thiang chhuak hmang khan a thlung nghet tawh a, thuan chiang chhuak hmang khanin a rawn kit leh dawn ta a ni. Umm. A, i lang lo ang, a sangah ka dah daih.

Rawt bag dah ania ka hre dawrah a dah reng chuan an nau ret a, a hna thawk ber. Tui fur ka hmuam a. Eh, khi. Thanks, Sonen. Uluk deuhin a phuar a ni hming ang khian.

Thing kan tih kha a ni. Hei hi kei ni thingtlang lamah chuan muk khi a ril hi tha khawp a, silai kawmah te hian an hmang thin a, tun hma chuan an tha duh khawp mai a, nia chungah chuan muk thing hi thing chhia a ni ngai lo a, thing tha han tihah pawh zeirum ang te rawh ni chuan hman lo a, a sang lutuk a inlang phawlawk.

Mahse hrui nen an tia hei hlak thla leh riai riai a hei hetah lei lamah hian hei hei hei lei a inkhai leh nul nul mai a hei kawngpuiah hian an lo chang a puan khum tih a huan. kawngpui hian lo chang tawh mai ni ni hi sa khawp mai a sa leh tawh khawp mai maw hnathawk ho hian a kal ruih ruih bawk a tang a khi khi ti lai khi khi a la in khai lul lul mai a khi a la in khai a. la inkhai tlat mai a pakhat khi lo bat palh hlau mai a khi a bat tu a khi. a kak a lo bat hlauh mai a khi khai nul mai a khi khi a lo bat sual palh hlauh a amaherawh chuan siam leh a nghal dawn a ka lo daih a comment em em tur hi ka hre lem lova. Aww aww aww aww aww kawngpuia zawh thla ta fuh riai riai mai in a aww kawngah mu leh thlap mai hekhaih. man hla thin e aw tikhianin hming a bawk khian khi ti laiah khian khi ni lai khian a awm ta rawn rawt hniam zel a ni kan comment vak tawh lo ngung a comment em em amah khi kan fawk a tawp ang rawt chhum zel dawn a kal dawn mi

kam tawp mai a hming an ti khian a thlung leh a. chuan a in hreng a hreng leh phawt a khian a rawn chengsawn nen a rawn kan leh dawn a ni.

Aw, tunah khian a then nawlh an thlung bet a hlauhawm lo ang kha le kha le aw uai leh nawl mai le eee khaia hei kawngpui chu thleng leh nghal ta raih mai khu khaia awlsam ngei mai a eee khai khai khai khu. kawngah thleng leh ta raih mai a, kawngpui lam kan han ve ve a, thleng thla leh raih mai. An duh tawk hrih dawn a ni nge ni. sei lutuk dawn a. Tunah hian a ti leh dawn a.

aw kha chu tawn lo in tlat tawp mai mahni in an hre khawp a tawn ngai leh ngai lo te pawh tlak tir thei zel a ni hi hahaha. kawng lam hi kan lak sak tawh hle kan zawhna hei

kan kam rei khawpa video kha kan rawn comment lo a rawn lek lek a heng motor an park a.

Chhung leh mek a ni a. Zoom leh vak lo ang a, zoom kha a ni a, zoom lo nawh.

um tan leh dawn e a tan leh dawn a a har pawh a chhuak zai zai mai

kawlh a rul tawh mai. Beih chun beih rei ve deuh dawn a ni.